alright my good people now welcome back again to anointed lady tv like this now me don't call your screen with breaking news me don't call your domot with another legit intel on the things and things we go on for inside with green white green country to be nigeria and the cocoa now be safe as the 2027 general elections they approach politicians now don already shift their focus they don dey already dey make big big plans they don dey already dey make discussions they don dey already dey make moves so that last last na dem go still get power for inside the next election circle now no be like say the 2027 general elections na tomorrow e wan happen no the election still dey like two years away but you see political office holders and all these politicians dem plus party leaders they don already dey strategize for the 2027 race and based on say politicians now just dey prepare for the elections based on say politicians now don dey make plans don dey take steps don dey make moves against the next election the thing now don come raise concerns among country people now they don dey argue say whether these politicians dem suppose to dey prioritize governance and fulfilling the promise wey dem make during the 2023 general elections abi dem need to dey prioritize 2027 election wey never even reach at all at all wetin be the plan of these politicians and the matter now don dey confuse many country people because dem no come know whether our politicians mind dey for the general public abi they just wan sit down for power and no be lie my good people you know say political figures wey dey for both di ruling party and di opposition parties dem dey don reportedly engage in various alignments and realignments and dis levels now dey include talks of new party formations or mergers and all dis levels dey do am sake of say dem wan secure an advantage ahead of di next general election and at di same time emma gold pipo Some state governments and officials wey dey for inside this current administration wey dey led by our President Bola Ahmed Tinubu, they don begin to dey make moves them. they don begin to dey make key decisions, they don begin to dey do things and things wey go strengthen their hold on power. Even as many country people dey continue to dey suffer from di effects of poverty and economic challenges even as country people they dey continue to dey see shege pro max every day by day for inside this our green white green country wey be nigeria and as i'm talking to you right now emma good people legal experts and public commentators all of them dey dey question the timing of these political moves dey dey point out say di current goment has yet to fulfil dia promise to di electorate o di legal experts and public commentators now dey dey yarn dis one wey politicians now and key stakeholders don begin to dey plan for 2027 meanwhile currently things choke for di general public e no make sense at all at all one countryman wey dey go by di name ladipo johnson e na national publicity officer for di new nigeria people's party wey be nnpp Nina come dey express im concern over di growing focus on 2027. Na im come dey yarn now say obviously it is a tough time for Nigerians. The government and elected officials should sit down and work rather than to talk about 2027. He say everybody now wey dey for inside this our green white green country wey be Nigeria dey dey suffer hunger and poverty. They dey feel am hot and political office holders must show wetin dem don do for the mandate wey people give them for inside the year 2023 now the power wey country people give them to lead wetin dem carry that power take do they suppose to point out the things and things wey dem don do to help the lifestyle of country people instead of to dey talk about re-election this my good people na the things and things wey come outside from the mouth of the country person wey dey go by the name Ladipo Johnson and no be only this man talk about this matter o oh my good people e still get another countryman wey dey go by the name Kunle Akunide he na public affairs analyst he na come dey yarn say real governance should tackle the immediate challenges wey country people dey dey face and the challenges wey country people dey dey face dey include economic instability the welfare of the masses and the fight against poverty so whatsoever policies now wey the government dey dey implement if e no dey fight poverty and hunger wey the country people dey dey face every day then that policy now na wasted one e no make sense at all at all because last last the welfare of the masses suppose to be the government their priority oga kunle come still dey yarn say we no go fit dey talk about elections all the time o oh. rather we need policy wey go fight poverty and hunger for inside this our green white green country wey be nigeria so and those kind of policies we need am sharp sharp we need am now and no be lie at all my good people you know say sake of say our political leaders now don begin to dey plan against 2027 e come make some kind critics come go dey point to government their insufficient response to economic difficulties and these difficulties dey include the recent removal of the fuel subsidy and na the fuel subsidy removal na be the genesis of the hardship wey many country people dey face for inside this our green white green country wey be nigeria so now one former all progressives congress chieftain wey dey go by the name saliu lukman him too don follow the sama warning him don follow the draw ear say di 2027 election circle hmm, e no go be easy one for any political party o e no go easy at all and e no go easy sake of say promises alone are no longer enough to win the trust of country people you no fit come outside inside 2027 come begin dey yarn say i go do this one i go do that one e dey tell those levels to people be say they don begin dey yarn talk since dem born them. those kind levels now e no go just work nigerians now have grown weary they don tire for for this political strategy wey politicians dey dey use if dem come outside now come talk say they go do this they go do that when dem give them power last last they no go do any meaningful thing with the power wey country people give them so that my good people na why oga saliu lookman come outside dey sama warning say if politicians think say they go fit win election by promising country people good life omo e no go just work because promises na they don dey use since and now country people don know say nigerian politicians na promise and fail na dem be so the question now go be say who last last go come win for the 2027 general elections normally the all progressives congress wey be apc normally na our current presido wey be bola ahmed tinubu na go contest under di umbrella while for di peoples democratic party we never dey sure who go contest di pdp bin dey try make di former presido wey be goodluck ebele jonathan come di contest for inside 2027 but goodluck ebele jonathan no wan contest at all at all he no get interest in presidency again so e never dey clear who go contest e fit be say last last na atiku abubakar na go still contest under the umbrella of the pdp and as for the labour party they don bin come outside come yarn say no more automatic ticket o no be like say na oga peter obi na go just represent them automatically no the ticket now they don bring am out they don put am for table anybody wey wan contest under the umbrella of the labour party he go buy the presidential form you understand so this man good people na the informate wey i wan share give the general public anyhow the thing be you for body

and you go even receive am sharp sharp me dey call your side again with another legit intel for you my good people try make you no go anywhere